Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Wéi? War et dat schonn? Yep! Ok. Forspoken ass deen éischten Triple-A Titel dee mer dëst Joer dierfe begréissen an huet sech am Virfeld jo misse mat éischter esou gemëschten Andréck rëmschloen. Awer ob et elo wéi duerch Hexerei zum Spill vum Joer ginn ass, dat weise mir iech elo.
Wéi och esou vill aner Leit war ech nëmme Reveal vu Forspoken, op der State of Play 2020 nach Project Athia genannt, richteg hype op dat Spill. An och wann et déi eng oder aner Kéier verréckelt gouf, huet mech dat wéineg gestéiert. Mëttlerweil weess ee jo wéi ee Spill ausgesi kann, dat net genuch Zäit krut. Cyberpunk. An elo nom Release kënne mir iech endlech soen, ob sech dat Waarde gelount huet an ob Forspoken d'Potenzial zum Game of the Year 2023 huet. Domat kommen scho nach zur Story. Bei der Story vu Forspoken handelt et sech ëm eng klassesch Fish Out of Water Story. D'Frey Holland, d'Protagonistin vum Spill, ass als Weesekand an New York opgewuess A sammelt duerch kleng Delikter Geld fir eis Senioren kënnen ze entkommen. Doduerch kënnt et dann natierlech och zu Problemer mat der Justiz a mat enger krimineller Band, déi sech fuerchtbar ongeschéckt ustellt. Dat eent féiert zum aneren a scho brennt dem Frey seng Bud of an hatt ass op sech alleng gestallt, bis et zu enger schicksalshafter Begegnung mat engem Aamreef kënnt, deen hatt an eng aner Welt transportéiert. Athia Athia huet natierlech seng eege Problemer. Eng Welt regéiert vu véier Herrscherinnen an dëser Welt, d'Tantas genannt. gëtt vun enger Korruptioun heemgesicht, déi Mënschen an Déieren verännert a béisaarteg mécht. De Frey huet zwar guer kee Bock drop, mee muss awer hëllefen Athia ze retten, fir erëm a seng Welt zeréckkommen ze kënnen. Dobäi ass hatt awer net op sech alleng gestallt. Säin Armreef ass nämlech lebendeg an hëlleft him dobäi, sech an der Welt erëmzefannen. Doniewent ass den Kaff, wéi hatt den Armreef esou fein nennt, och als Gespréichspartner verfügbar, wat mat der Zäit och bëssen ustrengend ka ginn. Oh hello, yes! So, perhaps you're smarter than you look.

I'll probably fly next. Now you're just being ridiculous.
Oh, that's too far. Good to know there's a line. Zur Story muss ech soen dass se bësse weird ass. Am Ufank wëll d'Rey onbedéngt aus New York eraus, a soubal et an Athia ukomm ass, wëll hatt erëm zeréck a New York. Zur Open World kann ech elo kuerz puer Wierder verléieren, si ass eidel, si ass leblos. Dass gefëllt mat Nichtegkeeten dem Charakter kleng Verbesserung vu senge Stats ginn oder Mana fir am Skilltree Skills fräi ze kafen. Et ginn net wierklech vill ausgebaute Charakteren, souguer déi tragesch Schicksaler déi dem Frey als Protagonistin wierklech no goe sollten, naja fir déi feelt een net wierklech vill, well dir hutt ee vläicht een, zwee mol gesinn. Et gi quasi keng Niewemissioune, et gi Niewemissioune wou ee Kaze muss verfolgen, a sou weider. Awer esou richteg Niewemissioun déi der Welt Liewen anhauche ginn et net. Et gi vereenzelt Dungeons déi ëmmer d'nämmlecht opgebaut sinn an déi ginn dir dann als Belounung e Mantel oder eng Ketten plus e klengen Text fir d'Welt auszebauen. Naja wéi seet et esou schéin, Tell, don't show. Natierlech gëtt et awer nach de Magical Parcours, deen ass wierklech fantastesch. Et fillt sech esou gutt un, et ass ee wahnsinneg schnell vun enger Plaz op där anerer an et ass wierklech egal ob an der Welt iergendeppes ze gesinn ass, Well et gesäit ee souwisou näischt, do ass een wierklech vun A op B bass de ouni Problem an a puer Sekonnen, et ass wierklech fantastesch. Alleng fir de Magical Parcours muss ech soen, jo et huet awer schonn iergendwéi e bësse Spass gemaach. De Crafting an dësem Spill ass wierklech net der Riede wäert. Et fënnt een relativ vill Materialien, d'Posch ass vun Ufank un schonn direkt op 100 limitéiert, kann dono nach upgraden. fir sech dann Heeltränk kënnen hierzestellen, fir sech kënnen den Mantel abzugraden oder Ketten abzugraden, dass een éinfällg passiv Fäegkeeten dozou kritt. Awer esou wierklech spektakulär ass dat net. Ech géing och jidderengem uroden, sech déi Optioun unzemaachen, dass een automatesch Saachen opsammelt, well d'Open World ass wierklech littered mat deene Saachen. Also et fënnt een iwwerall eppes fir opzerafen an all kee muss de Rondel ze drécken, fir Fir den kurz de Bécke fir eng Blumm opzerachen, dat kinn ech kengem recommandéieren. Also déi Optioun schéi brav umaachen. Domat wëll ech dann och elo scho mol zum beschten Deel vum Spill kommen, Kämpfen. Kämpfe gëtt vun Ufank bis Schluss ausgebaut. All gess wann der eng Tanta besiegt, kritt der hiren Ugrëffsset. Also kritt e Set mat neie Fäegkeeten. Do huet der ëmmer 3 Fäegkeeten, déi der benotze kënnt am Kampf, plus nach eetlech Hëllefsfäegkeeten, wéi zum Beispill eng Blumm, déi iech am Kampf hëlleft, Oder eng Ranken déi Äech hëlleft fir Liew erëm bäi ze kréien an deem der Géigner schued. D'Kämpfen ass wierklech richteg richteg gutt. Also dir hutt d'Kämpf, dir hutt de Magical Parcours fir d'géigneresch Ugrëffer auszeweichen, dir hutt verschidden Géigner déi resistent si géint een Set u Fäegkeeten, dir kënnt also wielen zwëschent ok ass géint Äerd resistent, wéi ass et mat Feier, fir esou erauszefannen wéi der engem Géigner am beschte Schued kënnt zoufügen. D'Kämpf géint d'Hunter selwer, jo déi sinn net wierklech besonnesch, also et sinn net wierklech fuerdend Kämpf. Do huet ee wierklech och guer kee Problem domat. Wou ech dann och gäre elo zum Fazit géif kommen. D'Fazit vum Spill fir mech ass, D'Spill ass richteg gutt. Also et huet wierklech Spaass gemaach. De Problem ass awer deen, et dauert laang bis et ufänkt Spaass ze maachen. Am Ufank huet een nëmmen Äerdfäegkeeten, duerno kritt ee Feierfäegkeeten, duerno kritt ee Waasserfäegkeeten an desto méi Sets ee fräischalt, desto méi Grouss gëtt och d'Vilfalt, déi een a Kämpf ka benotzen. D'Story hëlt zum Schluss vum Spill dann eng Kéier richteg Faart op a mécht dann och richteg Bock. De Problem ass awer deen, Déi lescht Fäegkeetszäit kritt der zum Beispill virum leschte Boss. Dat heescht, dir kritt neie Fäegkeeten, de leschte Boss kënnt, wärend dem leschte Bosskampf schaltet der souguer nach eng Fäegkeet fräi, awer duerno kënnt näischt méi. D'Niewemissioune am Spill sinn net wierklech dran, dat heescht dir hutt och näischt wierklech dono nach ze maachen an domat muss ech leider soen, Fir 30 Euro, 30, 40 Euro géif ech d'Spill nach recommandéieren. A Vollpräis 80 Euro? Nee, also do hutt der wierklech besser eppes aneschtes ze spillen, et komme jo nach aner gutt Spiller raus.
Sou, lo komme mer mol awer zu eppes, wou et schonn éiweg neméi an der Videospillwelt gouf.
En ausgezeechent VR-Spill? Nee, Dead Space krut e Remake. Scho rem e Remake? Ginn och nach eng Kéier original spillen? Tschitschitschitschitsch.
Et ass keen Last of Us 1 Stil vu Remake, okay? Okay.
Okay.

Jo, an elo? Callisto-Protokoll ass jo säit enger klenger Zäit dobaussen an, jo, soe mer mol sou, et krut gemëschte Kriticke vu Fans a vun der Press. Dofir stellt sech dann och elo d'Fro, Huet et sech dann elo gelount, Dead Space ze remaken? Oder hu mer dat Déngen elo etwa net wierklech gebraucht? Iert ech lo op all déi Neierunge vum Remake aginn, erklären ech schnell deenen zwee Leit, déi nach ni eppes vun Dead Space héieren hunn, ëm wat et geet a wat d'Originalspill sou ausgemaach huet. Et ass en Third-Person-Survival-Horror à la Resident Evil 4 a Company. Dir sidd den Ingenieur Isaac Clarke, dee mat senger Crew bei d'Raumschëff USG Ishimura geschéckt gëtt, well se en Noutruff kritt hunn, an niewebäi wëll den Isaac seng do stationéiert Frëndin Nicole erëmgesinn. Wee scho mol en Sci-Fi Horrorfilm gesinn huet, weess natierlech wat kënnt, d'Crew kënnt un, et ass keng Sau méi do, an Aliens hunn d'Schëff iwwerrannt. D'Aliens, hei Necromorphs genannt, hunn allerdéngs e besonnege Clou, Fir se endgülteg ëmzebréngen, musst der hinnen hir Extremitéiten ofschneiden. Dat heescht, kënnt e Géigner op iech duer, schéisst der him mol e Been ewech, fir en ze stoppen, an dann en Aarm oder a Kapp, domat endgülteg Feierowend ass. D'Necromorphs kommen a verschiddene Varianten, an et mécht bei all neier Zort immens vill Spaass erauszefannen, wou. an wéi een am beschte soll filetéieren. Domat dat mat der Space Kebab Carrière och gutt funktionéiert, huet den Isaac eng Panoplie un Ingenieursgeschier dobäi, welch sech als Waffe mëssbrauche loossen. Plasma Cutter, Line Gun oder Flammenwerfer hëllefen him den Alien Gulasch effizient hierzestellen. All Waff huet dobäi säin Alternativ Modus, wéi dass de Plasma Cutter vertikal oder horizontal ka schéissen, oder d'Pulse Rifle mat sengem Explosivschoss. Genretypesch kënnt der är Waffen an äre Kostüm verbesseren, dir huet och e Shop bei deem der alles wat der en Survival Horror Protagonist braucht kënnt kafen. Domadden ass et allerdéngs net gedoen, well dir hutt nach d'Stars, eng Fäegkeet wou iech erlaabt d'Géigner méi lues ze man an kleng Puzzelen an den Arealen ze léisen. Mat der Kinese kënnt der Saach den Iech runzéien, héich halen an nees fortschéissen, wéi zum Beispill Batterien déi mussen agefüügt ginn, oder Dir kënnt Necromorphs mat hiren eegene Kierperdeeler beschmäissen. Sou, lo komme mer awer mol zu deem Deel op dee jidderee gewaart huet, nämlech, jo, wat ass da lo alles nei an deem Remake? Ma d'Spill gouf mol vu Grond op nei gemeet a sou gesäit d'Resultat fantastesch aus, mat sengen neien Detailer wéi Niwwel, oder der verbesserter Beliichtung. Fir d'Necromorphs hu sech d'Entwéckler eppes ganz Herrleches afaale gelooss. Amplaz nach wéi am Original op en Aarm ze schéissen an deen fält dann iergendwann eng Kéier erof, gëtt et lo e sougenannte Peeling-System. Dat heescht, fir d'éischt verschwënnt mol eng Hautschicht, dann schéisst een op de Muskel, dann op d'Schank an dann eréischt kann den Aarm ofgetrennt ginn. Sou huet een optesch ëmmer ganz gutt am Bléck wéi ugeknackst de Géigner schonn ass. Den Isaac schwätzt och dës Kéier, woubäi et ni nervt a ganz natierlech wierkt.
Billy, ech kann et net méi. Ech fille mech esou al, esou ofgenotzt. Meng Haut gesäit esou aus, wéi wa se duerch e Raumschëff voller Aliens duerchgezu wier. Mäi Gesiit brauch e Remake, hues du een eppes fir mech? Danilo, do frees genau de richtegen, well mat der neier Chaîne vun Make Us Young Again kanns och du ausgesinn als wäers de en Ingenieur dee frësch vun der Uni kënnt a lo réischt seng ganz Space Abenteueren erlebe wäert. Eng Crème vun dëse flotte Produkter geet duer fir dass och där rëm jonk sidd. Make us young again. Elo vu CEC. Markéiert et Äech an Ärem Kalenner.
Et ass mir perséinlech deemools net sou an d'Gewiicht gefall, mä wann ech sou driwwer nodenken, war et scho e bësse komesch, dass am Original sou gefillt déi hallef Welt ënnergeet an den Isaac seet einfach mol näischt dozou.
Oh, wéi léif! Ech gesinn, du schwätz mat denger Frëndin. Maja, da wënschen ech zwee awer nach vill Spaass. Ah, ech gesinn, du schwätz mat denger Frëndin. Spasst!
Dir hutt och elo Sidequests, déi ganz organesch an d'Spill agefüügt goufen. Dobäi geet et elo net onbedéngt ëm blöd Fetchquests oder soss iergendeng Beschäftegungstherapie, mee Dir verfollegt d'Schicksaler vu verschiddene Personnagen, déi am Original elo net wierklech ausgeschafft goufen. Ok, eng Fetchquest gëtt et awer, mee ey, dofir gitt Der och mat neien Zougäng belount. Apropos ausgeschafft, d'Story ass am grousse Ganzen onverännert, mee se hunn u verschiddenen Elementer gedréint an déi och nei ëmgesat. Stellt iech et e bësse wéi bei engem gudden Director's Cut vir, war zum Beispill am Original d'Daniels, also ee vum Isaac senge Crewmemberen, eng blöd Geess, sou huet et hei eng frëndschaftlech Relatioun zum Isaac. Et ginn elo Dieren, déi e Sécherheetslevel hunn, dat heescht Dir kritt déi jeeweileg Dieren eréischt no an no op. Allgemeng ass d'Ishimura elo connectéiert duerch en Tramsystem, wou Der a vergaangen Areas kënnt zeréckgoen. Dat ass also méi Metroidvania-méisseg. Et ginn och dës Kéier sougenannte Circuit Breaker, bei deenen Der Entscheedunge musst treffen, Leeden ech den Stroum an d'Belüftung an hu Sauerstoff, mee dofir ass de Raum däischter? Oder ëmgedréint, wëll ech Luut, mee dofir muss ech mat limitéiertem Sauerstoff eens ginn. Am Original hat der Passagen, wou d'Gravitatioun ausgeschalt gëtt, do hutt der misse vu Plaz zu Plaz hopsen. Elo hu se de System vun Dead Space 2 an 3 iwwerholl, dat heescht dir kënnt elo duerch e Booster an deene Passage fléien, wat d'Erkundung vill méi angeneem mécht. Verschidde manner gelonge Passagen, Meteoritten, goufen och ëmgeännert a spillen sech och vill, vill besser. Kann et da sinn, dass et un dësem Remake näischt auszesetze gëtt? Ah, net ganz, e puer kleng Patzer huet d'Spill awer. Sou hunn ech bei der Xbox Series X Versioun missen e Bug feststellen, bei deem d'Spill nom Quick Resume hänke bleift. Fléien fillt sech gutt un, ass awer grad a Situatiounen wou d'Necromorphs op iech duergespronge kommen e bësse fummeleg. Ech hunn et och komesch fonnt dass dir am Spill méi Credits, also Suen, wéi Munitioun oder soss iergendeppes fannt. Et ging ee bal mengen EA willt sech domadder fir all hir Mikrotransaktiounen entschëllegen. Zum Schluss kann ech nëmme soen, dass mer hei e fantastesche Remake kritt hunn, dee mat vill Léift zum Original erugaangen ass an e grandiost Horrorerliefnis nach besser mécht. Dofir, jo, et huet sech absolut gelount, Dead Space ze remaken, an jo, de Callisto Protocol kann nëmmen dreemen, fir op deen Niveau ze kommen. Heiansdo sinn déi al Huesen dach déi bescht.
Sou dir léif Leit, dat war et dann och mam Blödsinn fir dëse Mount. Bleift gesond an genéisst d'Well vun deenen hoffentlech fantastesche Spiller déi nach op eis duer kommen.
Ciao!
Jo.
Ok.
Ok.
Sinn ech nach gutt? Wat? Pardon, ech stinn jo nach gutt, ne? Well ech beweege mech net esou. Stinn se gutt. Ok. Ob et awer elo ewéi duerch Hexer.